Helo, fy enw i yw Mari George a dw i'n mynd i ddarllen y stori yma i chi, Gormod o Bopeth. Fri yn y goeden uchan y byd, dau dderyn oedd wrthi'n creu cartref bach clyd. cartref o fwd a phrennau bach yn barod i'w lenwi â chywion iach. I'w gadw yn gynnes a sych rhag y glaw, papuron o'r waliau a chylchgrawn a'i law. Mewn tywydd arbennig ar drothwy'r haf, dyma nhw'n dodwy pedwar wy braf. Ond gwag a moel o tu fewn y nyth. Roedd angen cael gafael ar bethau yn syth. Arhosodd un gyda'r wyau hardd i'r llall gael mynd o ardd i ardd, a chasglu pethau o'r sied a'r stryd, fel mai nhw oedd â'r nyth fach orau i gyd. Casgla rhyw fanion i ddechrau. Dau hen gloc mawr yn taro bob awr a sanau gwlân i'r cywion mân. Ond roedd angen pethau mwy a gwell. Roedd angen chwilio'n hir a phell. Fe gawson nhw ryw dedi bêr. Wrth fyn' yn llawn o sbwriel blêr. Mae'n iawn, medden nhw. Ond ry'n ni eisiau'r gorau. Mae'n wyau bach ni yn haeddu trysorau. Fe dynnon nhw bram o ganol rhyw lyn, a rhes o oleadau gwyn. Fe gawson nhw fwced coch a mop, ac ysgub a brwsh, roedd y ddau yn ddi-stop. Er mwyn i'r cywion bach gael tro i reidio beics ar hyd y fro, fe gasglwyd rhai yn bent o'r blêr o waelod y nyth reit at y sêr. Ond roedd yr adar eisiau gwell, felly beth am gar er mwyn gyrru'n bell? Fe gawsant fodur newydd da a'i barcio'n daclus, ond O na! Crac! Syrthiodd y beiciau, pob un yn ei dro, a dilynodd y pethau eraill. O do! Daeth car â mop a brwsh ymhen dim, yn gyflym drwy'r awyr, yn wyllt a chwim. Y bwced a'r goleuadau bach a blymiodd i'r llawr gyda sŵn a strach. Ac yna o'r awyr daeth twrw mawr. Mi ddaeth y pram gan fwrw'r llawr. Y tedi neidiodd mas o'r nyth a glanio ar ei ben yn syth. A'r bin aeth lawr yn dwt tu hwnt a garllwys ei holl gynnwys brwnt, y papur a'r hen frechdan jam ar ben y tedi bêr a'r pram. Y clociau hardd a'r sanau glas syrthiodd allan o'r nyth ar ras. Yna'r lein llawn pegiau yn syrthio ar yr wyau. Ble mae'r wyau? Oedodd yr adar a syllu o'u cwmpas ar lanast eu bywyd gan deimlo'n ddiflas. Meddai'r ddau, Dyma lwyth o bethau anaddas. Llong cartref o bethau dwl a di-bwrpas. Fe godon nhw'r sbwriel ar lein llawn o begiau, ond doedd dim sôn am yr un o'r wyau. Daeth y criw i gyd ynghyd i ddod o hyd i'r nyth fach glyd. Daeth Cadno Cwningen â llu o ddraenogod i dwtio'r holl beiciau a helpu i'w gosod yn ôl ar eu traed a mynd ati i'w sgleinio cyn llamu i'r seddau a dechreu ei reidio. Cafodd y tedi bach ei gyflwyno i rywun sy'n hapus iawn i'w gwtsio. Daeth y clociau'n gartrefi sych a chlyd i adar bach y coed i gyd. A'r sanau? Daeth pob un yn garthen ar wely braf pob llygoden. Tynnodd gwiwerod ddarnau o'r pram er mwyn creu cert bach gam wrth gam. Newidiwyd y car yn rhyw fath o gwt i ddal deg llwynog gwyllt yn dwt. Ac aeth y frechdan jam a'r sbwriel yn ôl i mewn i'r bin yn dawel. Aeth yr adar yn ôl i'r nyth yn fodlon, ond o'i gweld bu torri calon, doedd yno ddim ond brigau gwrddion. Ond o dan y cyfan, yn cuddio'n fodlon, roedd nythaid annwyl pert o gywion.